avuxeni vahlaleri na vavukeli va chanele ya matimba emmanuel maluleke youtube channel kombela mi yi subscribe ka chanele yin'wana ku chanele yin'wana yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana ta kota ku mi tisela swo tala mi piresela ka xingelengeni um ni la ku vulavula hi timhaka ta timhaka ta ku endla timhaka ta masangu na n'wansati loyi a nga terminata or n'wansati loyi a nga susa khwiri or n'wansati loyi a nga endla abortion ku na video yin'wana ni nga yi posta la ka chanele yi kona le hansi hansi loko mo yi languta ku endla timhaka ta masangu na munhu loyi a nga susa khwiri or ku ku terminate swa dlaya vavasati vo tala mi kuma ku loko va susa timhaka ta or va susa ndzhwalo or va susa khwiri a va n'wi byeli munhu loyi va hanyaka na yena or nuna or muhlekisani vo tala va vona mi kuma ku timhaka letiwani ti endle hikuva u kuma ku munhu la hanyaka na yena a nga kona kusuhani swi n'wi bayisisile a endla timhaka ta masangu na munhu un'wana ivi a susa ndzhwalo ivi loko nuna a vuya a fika a endla timhaka ta masangu na yena a nga n'wi byelangi phela ni endle timhaka ta so na so ni vulavula hi vavanuna kumbe ti-boyfriend leti mo munhu i tshame ma four to five months a nge se vonana na munhu wa yena mi kuma munhu wa yena i tirhela kule na nsati wa yena or na murhandziwa wa yena se mi kuma vosesi vo tala loko va endla swilo sweswo a va vuli ka varhandziwa va vona ku hi susile

ya ku endla timhaka ta masangu na munhu la nga susa khwiri mi kuma ku va fika va koka thyaka leriya ri fika ri nghena ka miri wa yeleyo swi n'wi dlaya mi kuma munhu wa kona van'wani va kona va cinca swikandza van'wani miri wa cinca van'wani mi kuma ku munhu wa kona nyuhi ri n'wana on swi ya hi ku loko byi nghena miri na wona vuvabyi lebyiya byi ku khoma njhani or byi ku endla njhani van'wanyani mi kuma ku ha famba hi ya ka tin'anga ta xintu van'wani hi ya ka madokodela van'wani hi ya ka tikereke to hambanahambana ni nga ta ka ni nga ti hlayi mavito tikereke ta hambanahambana va swi kota vuvabyi lebyiwani na tin'anga ta xintu va byi kota vuvabyi lebyi mara loko mo suka mi ya xibedhlele exibedhlele vo ti byi ti tivata mi kuma i ta hola vo ma two months three months after four months byi pfu byi pfuka ivi mi kuma ku vo tala va vona va hi siya la misaveni valona and then mi kuma ku loko hi va teka vanhu lavawani va yisa ka tin'anga ta xintu tin'anga ta xintu ku fika va ku languta kunene va swi vona ku okay munhu lowuwani va khome hi vuvabyi lebyiwani se mi kuma ku loko i fika ka n'anga ya xintu va fika va ku languta va ku chekacheka loko laha henhla ka nhloko laha ka ngoma ko ba vo tala va yi tiva ngoma la xikarhi loko yi za yi ba yi chayini mi ta kuma n'anga liya or munhu la tshungulaka mavabyi leti a vitana vanhu lava nga ku yisa ka yena ku a ku tshungula va vitana esayitini a ku ha swi nge he lungi swi tsandzini mhaka ku ngoma se yi bini se hi meka sure ku vanhu va hina hi loko va khome vuvabyi lebyi va yisa tingoma ti nga se ba hi ku loko ngoma yo ze yi ba a nge he sunguleki a nge he holi vuvabyi lebyiwani ma vona na le ka tikereke to hambanahambana va ta fika va mi endle sweswi mi swi endlaka na vona loko fika va kuma ku ngoma ya ba va ta ku byela ku a munhu loyi wena a nge holi se vo sesi na mi kombela vanhu va ka hina a hi veneni fair or hi va ka ndlela ya kahle loko hi endle timhaka letiya to mi kuma ku hi thimile ta khwiri or abortion hi va byela varhandziwa va hina a ni ma swi ta ku na nawu wa south africa or nawu wa le afrika dzonga wa pfumela ku munhu a endla abortion a endla yini yini a hi ali van'wani hi endla abortion hi mhaka swiyimo swo hambanahambana hi ku swiyimo swa vanhu a swi fambi a swi fani sorry a swi fani mi kuma un'wana munhu loyi a nga n'wi pregnisa or a n'wi nyika a n'wi nyimbisa or a n'wi nyika khwiri a nga ri lavi mi kuma ku se se va na problem ku ni ta swi endlisi ku ni ve a susa van'wanyana mi kuma va mi arile van'wani mi kuma ku swi ve mistake tanihileswi ni nga vula le henhla le masunguleni se please. swilo leswiya swa dlaya a hi tisirheleleni vavanuna hi ti vonela ka mhaka leyi na vo sesi hi kombela ku mi ti hlayisa loko swi mi endlekerini mi byela varhandziwa va n'wina thank you